Yma heddiw, y cyntaf o mis Medi 2024, dydd Sul, ac mae'r amser yn y cynnar bore. Felly, y pwnc dwi'n eisiau ei trafod um, fan yma yw um, yr chwarae solitaire um, arethiol gyda'r enw o'r chwedl ci gorflewlog. Felly, dwi wedi gwybod am un y fidoedd o'r blaen ynglyn â'r defnyddio yr uh, chwedl solitaire areithio i ymyfaru, i siarad ac um, thrwy y rhain i uh, gwellai neu i gynyddu ein medrusrwydd i mewn yn ein rhugylder i mewn yn yr iaith i siarad yn ysmwyth ac yn cyflymach. Felly, Nid ydy'r um, hwn um, rhywbeth sydd yn man y stori a sydd yn, yn diffegio yn, yn y rhugl rhugl dy iman yn y iaith, ond um, hyd yn oed pan ydyn yn siarad iman yn Saesneg, felly mae'n angen i ni um, yn weithiau i gwneud neu i amefaru neu i um, cymryd rhan yn yr gwerthiadau a sydd yn gallu gwellai ein safon o'r siarad union yn yr iaith, er enghraifft pan ydyn ni'n eisiau i rhoi rhyw fath o'r uh, cyflwyniad um, ar gyfer um, yn y gwaith ac, um, ar gyfer rhyw fath o cyncarchiad um, ar gyfer yr uh, cwsmeriaid. Felly mae

um, yn gesio i gwerthu iddynt. Felly mae'r yr un peth sydd yn cymwysio pan ydyn ni eisiau i um, siarad union yn y iaith Gymraeg, a rydyn ni'n gallu gwellhau ein safon o'r rithio i gwellhau efallai um, yr ysmwythder o'n llais, o'n geriau, ac am o'n yy llyfariad i gwellhau yr ysgwyddte ac i yym yn syml i gwellhau yr yym profiad o'r yr araith pan yr ydyn eisiau i rhoi rhyw fath o'r darlith neu araith i bobl eraill i yr gwrandawyr yr ydyn yn gallu gwellhau eu profiadau nhw.

Um, fel, er enghraifft, y cyntaf oedd pan ydyn yn dewis yn hafnam a rhyw flwyddyn yn yr gorffennol, ac wedyn i ateb pum gofyn ynglyn â'r er, um, gwaith um, a pryd honno, er enghraifft, um, sut yr ydych chi um, yn dod o hyd o'r gwaith yn ein lle cyntaf, um, Beth oedd yn yym gyffrous a clean ar gwaith? Beth oedd rhywbeth oedd yn yym doniol a clean ar gwaith? Beth oedd rhywbeth oedd yn yym diflas a clean ar gwaith? A beth oedd rhywbeth oedd yn trist yym a clean ar gwaith? Neu siomedig? Ac hefyd yym neu yym beth oedd rhywbeth oedd yn hyfryd neu dathliadus um, neu hapus ynglyn â'r gwaith. Ac hefyd, os ydyn ni'n uh, wedi gwybod um, neu disgrifio o'r blaen ynglyn â'r er chwedl yr soliter aruthiol, lle os ydyn yn uh, disgynellio oddi wrth ar ei wen neu parasitio i lawr um, uwch ben rhyw um, tref neu deunas ac wedyn pan ydyn yn disgyn a tuag at yr deyrnas neu'r tref a ry'n ni'n gallu disgrifio pob un manylion ynglyn â'r yr yy golygfeydd sydd yym yn damnon ni pan ydyn ni'n dysgu neilltuo oddi wrth yr arwen. Felly um, dyna'r oedd yr al chwedl um, solitau arethiol. Ac wedyn, yr chwedl solitau arethiol arall yw, a rydyn gallu um, dod i hyd o'r, or, a pum gar yn Hab Nam um, sydd yn dechrau gyda'r yr un llethren i mewn yn y egwyddor ac wedyn i cynnwys yr un llethren hefyd i mewn yn y gar ac rydyn yn gallu dod o hyd o'r uh, gerau hyn yn Hab Nam trwy e-, efallai yn edrych ar yr munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf ac wedyn um, oedd wrth hynny i dywys yr llythrennau oddi wrth yr egwyddor. Ac felly, pan mae gyda ni y pum gair, yr hynna'n gallu um, efallai disgrifio um, nhw yn manwl. Er enghraifft, os mae gyda ni yr pum gair um, sydd yn dech dechrau gyda'r uh, llythren e, efallai llythren L ac yn cynnwys uh, llythren M, mae gyda ni er enghraifft um, yr gerau um, llamu ac lef ac hefyd llais ac hefyd llefaru, ac hefyd llethr. Felly, mae'n yn well i ddewis y geiriau sydd yn enwau yn ytrach nag berfau oherwydd pan rydyn ni'n dewis enwau rydyn ni'n gallu cysylltu syniadau achledig yn fwy hawdd nag oherwydd mae'r ystyr union yn yr enwau achledig yn fwy eang nag union yn yr berfau sydd yn ychydig yn fwy cyfyngedig. oherwydd mae'n un ychydig yn fwy cymwys ac yn cymwysio i'r gwerthusiad hunain, felly um, ar gyfer yr chwarae hwn, dwi'n yn argymell i dewis yr enwau yn hytrach nag y berfau, ac wedyn, er enghraifft, yr hynna'n gallu um, areithio ynglyn um, am llamu, mae'n hwn yn Cwsediad lle ydyn yn neidio i mewn yn y arwyr ac uh, mae'r hwn hefyd um, un o'r chwaraeon i mewn yn y chwaraeon Olympaidd felly ydyn yn gallu mynd ymlaen fel hynny yn disgrifio yn manwl yr uh, pwnc o'r uh, gair. Felly dyma'r uh, chwarae solitaire arhethio arall. Felly, chwedl arall yw, a rydyn gallu um, chwarae yr Chwaraeon lle a rydyn yn gallu cysylltu gar gyda'r gair, er enghraifft a rydyn yn gallu um, dechrau gyda'r er gar afael ac wedyn oddi wrth yr afael a rydyn yn gallu cynnig yr gar arall sydd yn cysylltiedig um, gyda'r er gar o blaen sef afael felly a rydyn yn gallu um, dweud gar fel afael goeden neu afael wyth ac wedyn a rydyn yn gallu um, parhau um, fel hyn ac wedyn i yym cynnig y gair nesaf sydd yn cysylltiedig gyda'r y gair o blaen. Felly rydyn ni'n gallu am dweud ar gyfer afael coeden, rydyn ni'n gallu am dweud rhywbeth fel coedwig, ac ar ôl coedwig rydyn ni'n gallu dweud rhywbeth fel teirlin. Felly teirlin ac wedyn bryniau, bryniau mynydoedd, mynydoedd adnoddau anianol, adnoddau anianol, afonydd, afonydd, aber, aber, môr, môr, cefn fôr, cefn fôr, gwib llongau, gwib llongau, porthladdoedd, porthladdoedd, cei, cei, traeth, traeth, afordir, ac yn y blaen. Hyd at yr un yn cyrraedd anol at yr gar arfal. Felly, ar gyfer yr enghraifft hwn, Ar ôl yr arfordir yr hen gallu dweud gair fel yr promenâd ac ar ôl promenâd yr hen gallu dweud rhywbeth fel gwesty ac ar ôl gwesty bwyty, bwyty, bwrdd, bwrdd, cinio, cinio, pwdin, pwdin, pai afal, pai afal, afal. Ac hefyd, yr hyn yn gallu amrywioli yr chwarae hwn trwy er enghraifft pan yr hyn yn dewis neu cynnig. y gad nesaf, a rydyn yn gallu um, creu rhyw fath o chwedl hefyd. Felly pan a rydyn yn symud oddi wrth afael i afael goeden, a rydyn yn gallu disgrifio rhyw fath o'r uh, digwyddiad o gwmpas rhyw fath o afael um, goeden. Er enghraifft, y mae'r um, ferch yn ysteth i lawr um, dan uh, cangen o'r afael am Biden ac um, wedyn roedd hyn yn clywed yr afael yn cwympo i lawr oddi wrth yr cangen i'r daer, felly yr hynna'n gallu um, parhau i treulio amser yn defnyddio yr iaith trwy'r um, ymadrodd o'r chwedl drwy chwarae o'r chwaraeon hyn. Felly, yr chwarae solitaire arwreithiol newydd dwi'n eisiau i gyflwyno union yn y pwnc hwn yw'r un gyda'r enw yr uh, ci gorflewog Felly, ar gyfer yr hwn, yr amcan yw i dreulio am leiaf um, amser pedantedig o siarad heb unrhyw um, patrisiad neu unrhyw um, saib yn yr llyfariad. Felly, um, ar gyfer hyn yn gallu um, dechrau er enghraifft gyda'r um, un diwrnod o'r oedd ci gyda'r enw um, er enghraifft o'r uh, Wolfe, ac roedd y ci hwn yn cerdded i lawr y stryd ar y palmant, ac mae'r er bryd, neu'r er rhywogaeth o'r er ci hwn yn um, bugailiad Almaenig, ac roedd hyn yn edrych yn gwmpas o rhyw le i croesi y ffordd. Um, ac wedyn, Roedd yn yn canfod um, dyn gyda'r uh, ffôn cerdded yn ymgeisio i groesi yr hewl ac wedyn um, dywydodd y dyn gyda'r er, ffôn cerdded i'r ci. Helo, um, sut wyt ti? Um, ydych chi'n um, deall beth ydw i'n um, dweud? Ac wedyn y mae'r y ci, Wolfer, yn ateb, um, ydw, dwi'n um, deall um, beth y mae'r uh, denoriol yn dweud pan y maen nhw yn siarad gyda fi, um, ac wedyn oherwydd y um, y mae'r y ci yn gallu deall ac wedi yn gallu um, um, ymateb i'r er, um, llefariad o diolch uh, dynol rhyw, um, nad oedd y ci um, gyda fe yr abledd i um, sonio ei hunain fel er, gyda llais o'r dynol rhyw. Felly, um, pan roedd yr ci yn ymateb i'r uh, gofyn o di wrth y uh, dyn gyda'r uh, ffôn cerdded, Yym roedd y dyn yn dim ond yn clywed yr sengl o'r yr ci yn gyfarthu ac yr oedd y dyn yym hwn yn feddwl yr oedd y ci yn yn gelineddus iddo fe gyda'r yy cyfarthiad yy mor uchel. Felly dwi'n yn gallu parhau a fel hwn dim ond i cynhyrchu neu greu i fyny yr holl yym chwedl ac wedyn i barhau i llefaru yym yr amser neu am yr hyd o'r amser penodedig um, heb unrhyw bedrysiad ac unrhyw saib ac wedyn dwi'n gallu um, cyflawni yr amcan hwn ar ôl yr, y gorffen o'r yr hyd o amser penodedig ac um, oherwydd mae'r hwn yn chwel ci gorblewog does dim unrhyw angen i um, cwblhau yr chwedl hwn fel chwedl neu stori um, cyffredinol gyda'r rhyw fath o ddiweddglo hapus neu unrhyw beth fel hynny, a sydd yn gallu dim ond gollwng yr chwedl i gyd ac um, yn ei adael fel y diwedd fel hynny, oherwydd mae hwn dim ond yn chwedl gorflewog. Dyma'r yr anian neu natur o'r yr, uh, fath chwedl hwn. Felly, dyma'r yr pum fath o'r yr chwedl solitêr a rydyn ni'n gallu um, chwarae ac yn um, defnyddio'r hyn i roi i ni yr, yr mwynhad ac hefyd yr hwylus rydw union yn um, ymarferu yn siarad union yn yr iaith. Felly um, mae'r er, er rhain, bob un ohonynt yn um, cyfwythuso

Felly mae angen rhaid i um, cybwll um, y pum gar i gyd um, cyn diwedd y uh, chwedl, a rhywun yn gallu rhoi rhyw fath o'r erfyniad fel hynny pan yr rhywun yn chwarae, ac hefyd pan yr rhywun yn chwarae yr uh, solitaire um, gyda'r uh, pum gar, a rhywun yn gallu um, rhoi rhyw fath o'r erfyniad mae angen inni i, er enghraifft, i creu rhyw fath o'r chwedl i union yna fe hefyd, ac efo pob un gar. Felly, rhywun yn gallu cymysgu am pob un a chwaeth gyda'r elfennau oddi wrth yr eraill. Yma'r heddiw yr pedwerydd o fis Fedi 2024 ac mae'r amser oddeutu deg munud ar ôl deuddeg yn yr prynhawn. Y pwnc fan yma yw chwaraeaid solitaire arfaethiol. dadleuo, mae gyda'r er, chwaraeaid soliter yma, gyda'r er, enw um, dadleuo, neu'r er, rhan gallu um, hangu yr enw yn ychydig ac efallai rhoi um, iddo fe um, enw arall, sef Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Wel, fel dach chi'n gallu dychmygu, mae'r er, chwaraead fan yma, uh, rhyw fath o'r uh, dadle lle mae gyda ni uh, dwy blaid, un blaid sydd yn um, rhesymu neu dadleu dros yr un rheswm neu'r rhesymeg ac mae'r uh, plaid arall yn dadleu dros yr rhesymeg sydd yn

o blaen, um, oherwydd um, gyda'r er, uh, chwaraear hwn, mae gyda ni yr er elfen neu'r er agwedd uh, sydd yn angerthol, yr hyn yn gallu yn dadleuo yn angerthol dros yr un rhesymeg ac hefyd i'r um, rhesymeg arall. Felly mae'r er chwaraead hwn yn mewn glymu neu mewn plethu yr elfen o'r uh, temlad neu angerdd neu pasiwn ac dwi'n meddwl mae'r elfen hon y peth sydd yn um, gwneud yr holl ymprofiad yn ychydig yn fwy hwylus oherwydd yr hyn yn ymblethu yr uh, elfen o'r angerdd neu pasiwn ac unrhyw beth sydd yn passionate neu angerthol a sydd yn hwylus i ymprofi um, yn ei dydy. Felly sut i chwarae a chwaraeaid hwn, wel, os yna'n gallu ei chwarae fel yr cystadleuaeth rhwng y dwy garfan, er enghraifft um, gyda'r er casgliad neu bagad o'r er pobl ar un ochr a gyda'r er, er carfan o'r er bobl ar ochr arall ac wedyn i dadleu ar gyfer yr un rhesymeg ac yr ochr arall i er, dadleuo dros y rhesymeg yn gwrthwynebedig. Felly, ac y mae'r er carfan sydd yn gallu a siarad yn well neu yn dibaid ac heb unrhyw patrisiad yr un sydd yn ennill y uh, gystadleuaeth. Felly, yr yn gallu gwneud yr, neu chwarae y chwaraeaid fel hynny, neu os um, mae gyda ni dim ond yr un person yn unigol Felly, rydyn yn gallu chwarae yr chwaraeaid hwn fel uh, solitaire. Felly, beth rydyn yn eisiau i wneud um, fel y troed cyntaf yw i uh, penderfynu yr sylwedd o'r er, dadleuad. Er enghraifft, mae angen iddo fe i dilyn y patrwm. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth arall. Felly, Yn gyntaf, mae angen inni i penderfynu beth ydy'r er, uh, rhywbeth. Felly, ar hyn yn gallu um, dewis unrhyw um, beth ar hyn yn eisiau um, sydd yn gorthrych. Um, efallai, ar hyn gallu dewis yr er gar, car, neu jacket, neu het, neu'r awyren, neu'r llain, ffenestr, neu'r beth bynnag yr hyn eisiau. Ac wedyn, ar gyfer y lliwiau, yr hyn yn gallu dewis um, unrhyw lliw yr hyn eisiau, er enghraifft um, coch neu las neu werth neu wyn neu ddu neu oren neu frawn neu beth bynnag yr neisiau. Er enghraifft, yr hynna'n gallu dewis neu penderfynu y pwnc neu'r er sylwedd o'r uh, dadleuad i fod rhywbeth fel yr mae'r het yn well yn lliw gwerth nag yn lliw coch. Felly, yr hynna'n gallu dechrau gyda'r er ochr sydd yn dadleisio dros yr er rhesymig mae'r er het yn well yn lliw werth. Felly, ydych chi'n gallu um, dweud rhywbeth fel um, dwi'n yn temlo mae'r er, het yn well yn lliw werth oherwydd mae'r lliw werth y lliw sydd yn cysylltiedig gyda'r natur neu'r anian. Felly, pan ydyn yn mynd am cerddediad, i mi yn yr bro, er enghraifft, i mewn yn y coedwig, neu i mewn yn y maes, neu i mewn um, o'r llwybr, i mewn yn y bro, um, ymysg neu amblith o'r llwynau neu perthi, yr un yn cyfwethysio eu hunain gyda'r yr amgylchiad ac mae'r yr hwn yn um, rhoi inni yr cyfle i guddio um, yn ychydig yn haws os er enghraifft, rydyn ni eisiau i ysgoi neu ochel i hunain i fod um, wedi ein selwyd imwn yn y bro a rydyn ni'n gallu um, cydio hunain ac uh, gyda'r er, um, het um, gwerth fan yma, uh, mae hwn yn gallu ein um, fientu neu yn ein cuddio ymhlith uh, lliwiau gwerth eraill i mewn yn yr natur, er enghraifft y llwynau neu ei um, y dail neu'r er, uh, coedennau ac yn y blaen. Ac hefyd pan ydyn ni'n yn um, cerdded i mewn yn y trefi neu y dinasoedd gyda'r uh, het gwerth. Uh, felly Mae'r er, rhyw hwn yn atgoffa pobl um, ynglyn â'r er byd uh, naturiol, uh, felly mae'r hwn yn ychydig yn fwy deniadol i edrych arno fe. Felly, dyma'r enghraifft o y bethau allan yn, yn gallu um, pwybwch neu dywed pan allan yn, yn eisiau i dadleu dros y rhesymig uh, mae'r uh, het yn well yn lliw gwerth. Felly, pan allan yn, yn wedi treulio amser neu cyfnod o amser yn dadleuo dros yr ysmyg hwn, a felly a dyna'n gallu um, rhoi y cyfle i'r ochr arall neu'r y plaid arall i dadleuo yn angerddol dros ei rhesymeg ar yr ochr arall, sef mae'r er, het yn well yn lliw goch. Felly, ar gyfer yr ysmyg hwn, yr yn, yn gallu dweud rhywbeth fel mae'r er het yn well yn lliw goch, oherwydd A'r pan rydyn yn yn gwisgo'r uh, lliw goch ar ein pen, mae'n uh, hwn yn fwy llachar nag unrhyw lliw arall, yn enwedig y lliw gwerth, oherwydd os ydyn ni eisiau, er enghraifft, i gwerthu um, rhyw fath o gyncarchiad i'r uh, um, cyhoedd, um, felly ydyn yn gallu gwisgo yr uh, het gyda lliw um, coch i tynnu sylw at ein hunain, ac felly pan mae pobl yn edrych ar arnom ni, rydyn ni'n gallu um, dweud rhywbeth sydd yn gallu gwerthu y cyncarchiad hynny. Felly mae hynny yn fanteisio pan rydyn ni eisiau i tynnu sylw tuag at atom ni, y het goch. Felly, rydyn yn gallu parhau yn y fodd hon ac wedyn yn dadleu ar y un ochr ac ar y ochr arall. Ac wedyn, os rydyn yn chwarae y chwaraeaid hwn fel solitair, felly rydyn yn gallu amseru yr hyd o amser rydyn yn trelio i dadleu ar bob un ochr ac yr ochr gyda'r yr amser mwyaf yw yr un sydd um, ennill, yn ennill yr chwaraeaid. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn yn rhoi ein hangerdd i mewn pan ydyn yn dadleu ar beth bynnag ochr, felly dwi'n meddwl bydde hynny yn gwneud yr chwarae yn fwy hwylus ac yn gallu rhoi i ni oriau o'r digrifwch ac adloniant. Mae heddiw y deunawfed o fis Fedi 2024, mae'n hyn dydd Mercher oddeutu chwarter i deg yn y bore, a pwnc yw chwaraeaid solitaire areithio gyda'r enw dogfennaethau i mewn yn yr amgueddfa. Felly, mae'r hwn chwariad arall o em solitaire arethiol lle rydyn yn gallu am arfer siarad um, fel yr unigolyn i ymarfer siarad y iaith ac i datblygu y cof cyhyrau i cofio y symudiadau i mewn yn y geni pan rydyn yn siarad yr iaith Gymraeg ac wedyn os rydyn yn, yn gwneud hynny, yn chwarae y chwaraeadau hyn, yn yn gallu dyblygu yr uh, cof union yn y galcherau, wedyn um, rydyn yn gallu yn fwy ac yn fwy um, siarad yn fwy rhigol trwy'r uh, holl gorthodiad o siarad yn dod yn fwy hunan symudol a thrwy'r uh, hynod symudolrwydd o'r uh, gwrthodiad ydyn yn gallu siarad yn cadwymach a can dod yn fwy rhugl i mewn yn yr iaith. Felly, chwaraeaid arall yw yr hwn fan yma gyda'r enw'r dogfennaethau i mewn yn yr amgueddfa. Felly, mae'r hwn yn perthnasu um, i'r pwnc o'r hyn yn ei sonio o blaen ynglyn am y pwysigrwydd o fod yn llythrenol yn ein cyfathrebiad drwy'r cyfrwng o'r iaith.

cywirdeb ac hefyd y cymhwyster imiwn yn ein siarad, sydd yn hynod o gwibwyol i wneud yr cyfariad yn fwy ac yn fwy rhugl ac yn fwy ac yn fwy berffaith. Felly mae'r chwarae'r hwn yn hynod o syml iawn. Mae'n angen i ni i dachmygu yr hyn yn, yn cerdded imiwn yn yr amgueddfa, yn edrych ar yr dogfennaethau hanesyddol, a pheth mae'n angen i ni wneud yw i mynd at ergyd un dogfennaeth ac wedyn i'w ddisgrifio fe ac wedyn i edrych yn fanwl ar y geri ar y dogfennaethau ar y rhanbarthau gwahanol i mewn yn y dogfennaeth ac wedyn i darllen yn hyglewydwy y geriau i mewn yn y dogfennaeth hwn. Felly, rydyn yn gallu treulio yr amser yn canolbwyntio ar ein dogfennaeth neu os ydyn nhw eisiau eu treulio orau yn chwarae yr chwaraead hwn, er enghraifft os ydyn nhw eisiau i efallai trwy'r holl dydd o amser i amser dychwelyd yn ôl i'r chwaraead hwn, er enghraifft os mae gyda ni uh, gwaith i'w wneud union yn y swyddfa neu union yn y gwaith le, rydyn nhw'n gallu dychwelyd o amser i amser pan ydyn nhw'n cael ein amser hamddenol trwy dydd. yn y gwaith rydyn ni'n gallu dychmygu hunain yn cerdded i mewn o dogfennaeth hanesyddol i dogfennaeth hanesyddol ac wedyn i disgrifio y dogfen yn manwl ac wedyn i darllen y geiriau ac hefyd y brawddegau ac wedyn i dychmygu y llythrennau yr holl amser i mewn yn y dogfennaeth dde. Felly, dwi'n meddwl mae'r y chwaraead hwn un sydd yn hamddenol iawn ac un sydd yn dyblygu y dychmygiad lle yr yna'n gallu defnyddio ein gweledoliadaeth i cynorthwyo gyda'r cyfathrebiad o'r iaith, o'r geriau ac hefyd i llyfaru y geriau yn manwl ac yn cywir ac yn cymwys. Mae'r heddiw yr unfed ar hugain o fis Medi 2024. Mae'n hi'n ddydd Sadwrn. Mae'n hi'n oddeutu tua 29 munud ar ôl 9 o'r gloch i mewn yn y bore. Y pwnc dwi'n eisiau i drafod fan yma yw chwaraeaid solitaire arall gyda'r yr enw'r yr astudio dogfen gyda'r mawrygu wydr. Felly, mae'r er, chwaraead solitaire ar eithaf hwn yn hynod o debygol i'r er, chwaraeon solitê wrth yn yn sonio yn cynharach, anglin lle ydyn yn mynd i mewn i'r amgueddfa ac wedyn i edrych ar y dogfen wnaeth e i mewn yn y amgueddfa ac wedyn mae'r yr amcan o'r chwaraead hwn yw i siarad yn ddibaid heb patresiad o gwbl cyn hiared a phosib a trwy'r yn dychmygu y docynnau hyn i mewn yn ein gweledoliadaethau ac wedyn i dychmygu y straeon tu ôl i'r docynnau er enghraifft os mae un yn llythyr wedyn i um, disgrifio y sefyllfa a tu ôl i'r llythyr tu ôl i'r cymeradau i mewn yn y llythyr hwn ac wedyn hefyd i ddarllen oddi wrth ein dychmygiad y brawddegau, y geri ac hefyd um, i ymganu y llythrennau um, i mewn yn y geri oddi wrth y llythrau hyn, i mewn yn y dogfennaethau hyn. Felly rydyn yn gallu um, cerdded i lawr i mewn yn y tramwyddfa yn yr amgueddfa ac wedyn i astudio y dogfennaeth oddi wrth dogfennaeth i dogfennaeth arall. Felly, a dyna sut ydyn ni'n yn ymarferio union yn ein gweledoliaethaeth o'r uh, dychmygu y llythrennau a'r geiriau ac mae'r uh, ymarferiad hwn yn ein cynorthwyo ni pan ydyn ni'n siarad i dychmygu y llythrennau tu flaen o'n cwmpas ni ac mae'r hyn yn cynorthwyo i wneud yr siarad neu y llyfariad o'r brawddegau ac hefyd yr ymadrodd yn fwy rhugl, yn fwy cyflym, yn fwy ysmwyth, yn fwy cysurus ac yn bleserus i rando arno. Felly, mae'r er chweriad am dwi'n eisiau i uh, cyflwyno fan yma'r yn hynod o debygol, ond yn ytrach nag dim ond i edrych ar y dogfennau thi yn ein defnyddiad i mewn yn yr um, amgueddfa darfnygioledig, rydyn yn defnyddio y mawrygu wydra neu y magnifying glass, y mawrygu wydra i astudio yn fanwl ar y llythrennau i mewn yn y llythrau, i mewn yn y gerau, i mewn yn y brawddegau ei holl lythriau neu dogfennaeth ei hun. Ac wedyn yr yn gallu amdani y gereu yn fanwl trwy'r edrych trwy'r yr mawragu gwydra. Ac dwi'n yn meddwl mae'r er chwaraead hwn yn hynod o cynorthwyol i os ydyn eisiau i gwellhau ein rhugylder neu ysbryd Gwrthbwyllgor neu y hyfrydwch yn ein siarad oherwydd rydyn ni'n gallu canolbwyntio ar bob un llythrennau i mewn yn yr gair, i mewn yn y brawddeg pan ydyn yn siarad, ac felly os ydyn yn cymwyso y gweithrediad hwn, sef i dychmygu um, yn astudio trwy'r er mawregi wydra a uh, pob un lithren i mewn yn y uh, geiriau pan ydyn yn siarad nhw neu llyfaru nhw, Ond dwi'n meddwl mae hwn yn gallu cynorthwyo i wneud yr iaith neu yr llyfariad o pob un gair, pob un frawddeg yn fwy gymwys ac yn fwy eglur. Ac hefyd, mae hwn yn ein cynorthwyo ni i canolbwyntio ar yr sylwedd yr ydyn yn eisiau i gyfathrebu neu i drosglwyddo i'r gwrandawyr, oherwydd pan yrnyn yn eisiau i rhoi araith, pan yrnyn yn sefyll i fyny ac wedyn i drosglwyddo yr araith, os mae'n ein meddyliau yn mynd yn wag, os yrnyn yn colli hyder yn siarad, dwi'n meddwl mae'r hwn oherwydd yrnyn yn ffugio yn paratoi ar gyfer yr araith hwn i mewn yn ein meddyliau a dyn yn diffygio yn paratoi y dychmygedau neu'r yr gweledoliadaethau i mewn yn ein meddyliau ar gyfer yr araith ac os pan ydyn yn rhoi araith mae angen i ni i dilyn rhyw fath o llwybr lle ydyn yn, yn gallu arwain neu tywys yr gwrandawyr i mewn yn y llwybr o gwybodaeth os nad ydyn ni wedi um, gwneud digon o'r uh, paratoadau ar gyfer hyn yn ein meddyliau ni Felly, pan ydyn ni'n sefyll allan i rhoi y rhaid, felly dyna sut y mae'n ein meddyliau yn mynd yn wag, ac ydyn ni'n colli hyder yn siarad. Felly, os ydyn ni'n yn gallu ymarferu hunain i mewn yn yr uh, ymarferadau hwn o defnyddio yr dychmygiad a holl amser i gweledolaethio, neu gweledolleddio yr geiriau, y llythrennau, er enghraifft, yn defnyddio rhyw fath o'r erbygiad fel yr mawrygu wydr i ystudio yn fanwl ar y llythrennau union yn yr geiriau ac wedyn i dychmygu y llwybr, i dychmygu y coeden o'r gwybodaeth gyda'r yn dechrau gyda y pwnc sef yr Bôn corff o'r coeden ac wedyn y dringawr i'r y cangen gyntaf ac wedyn dyna'r y gyntaf rhanbarth o'r arhraith ac wedyn y dringaw i mewn yn yr is cangen neu um, i mynelu yn anglyn ar y manylion um, sydd yn bodoli dan yr hanfod ranc o'r yr, um, rhanbarth hwn i mewn yn yr arhraith ac wedyn i symud i'r cangyn nesaf ac wedyn i disgrifio y cangynnau neu is-cangynnau oddi wrth y cangen hynny ac wedyn i symud i'r rhanbarthau o'r coeden, sef yr cangynnau arall i mewn yn y coeden. Felly dyna sut ar hynny yn gallu rhoi yr yrraedd uh, sydd yn llawn wybodaeth ac yn bleserus i rando arno oherwydd yr hynna'n gallu gwneud y Para dy wadau o'r blaen cyn i rhoi yr araith. Felly dyma'r yr amcan o'r yr, yr chwaraeau de a solitaire areithio hyn i cynorthwyo eu hunain, i ymarfer eu hunain i mewn yn yr am arferion i paratoi ein meddyliau um, i siarad, i llefaru yn well. Felly, fan yma, dwi'n meddwl, mae'r fideo hwn yn ddigon hir. Felly, rŷn ni wedi cyrraedd um, at y rhanbarth lle rŷn ni'n edrych ar y geiriau y dydd. Y gyntaf ohonynt yw atgoffail, atgoffail. Os rŷn ni eisiau ei dweud, mae'r hynny yn evocative o rhywbeth, mae'r hynny yn atgoffaol o rhywbeth. Hefyd yr hyn yn gallu ddefnyddio yr gair arall sydd yn atgyffordiedig, mae hynny yn atgyffordiedig o rhywbeth atgyffordiedig. Felly os yr hyn eisiau i cyfeirio at y Vikings, roedd yr Vikings yn ymosod ar yr pentrefi, yr hyn gallu dweud mae y llychlyn Baganiaid, llychlyn Baganiaid. Felly yr oedd y gair llychlyn y gair ar gyfer y Scandinavia, felly yr hyn yn gallu ddefnyddio yr llychlyn Baganiaid oedd yn ymosod ar y pentrefi. Os ydyn ni eisiau um, i dweud mae'r hynny yn senio yn catchy, mae'r yr enw hynny yn catchy, rydyn ni'n gallu dweud mae'r yr enw hynny yn bachogedig, yn bachogedig. Felly os ydyn ni'n eisiau dweud mae'r hynny yn shocking, mae'r hynny yn echrydus, echrydus, E-X-R-Y-D-U-S. Mae'r hynny yn echrydus, mae hynny yn shocking. Neu os mae'r hynny yn breathtaking, yr hyn yn gallu dweud mae'r hynny yn anadl dyniedig, felly yr hyn yn gallu dweud mae'r hynny yn shocking a breathtaking, mae'r hynny yn echydus ac yn anadl dyniedig, felly os yr hyn yn eisiau dweud mae'r hynny yn awe-inspiring, mae'r hynny yn erglynedig, that is awe-inspiring, mae'r hynny yn erglynedig. Os ydyn ni eisiau dweud, mae hynny yn transition i rhywbeth arall, mae hynny yn trawssymudiad i rhywbeth arall, ac hefyd os ydyn ni eisiau ei dweud, um, ydyn ni yn propel hynny i mewn yn yr awyr, ydyn ni yn alldaflu rhywbeth i mewn yn yr awyr, ydyn ni yn alldaflu rhywbeth i mewn yn yr awyr. Felly, os ydyn ni eisiau ei dweud y mae'r yr propellers hynny yn gwthio'r llong hynny, rydyn ni'n gallu dweud y mae'r yr alldaflenydd neu all darlunyddion hynny yn gwthio y llong yn symud ymlaen, y mae'r yr a'ch darlunyddion hynny ar yr llong yn gwthio yr llong yn symud ymlaen, ac wedyn, os ydych chi'n eisiau eu cyfeirio at y beacon o tân, ydych chi'n gallu dweud y mae'r y tân fodwl sydd y beacon o tân, y beacon sydd yn disgleirio yn disglair

Neu yr hi'n gallu dweud, Mae'r y pentref hynny yn chwil chwâl. Mae'r y pentref hynny yn chwil chwâl. X-w-i-l, x-w-a-l, chwil chwel. Felly os yr hi'n eisiau i dweud, Mae'r yr gyrrwr car hynny wedi derbyn ei faen, neu penalty, yr hi'n gallu dweud, Mae'r y gyrrwr y car hynny wedi derbyn ei dirwy, dirwy, Felly, os ydyn ni eisiau i faen rhywun ar gyfer torri i mewn yn y gyfraith, ydyn ni'n gallu dirhwyo rhywun i dderbyn y dirhwy ar gyfer yn gyrru rhy gyflym? Felly, os mae gyda ni a concern am rhywbeth, mae gyda ni a daw'r o rhywbeth, DAWR, mae gyda ni a daw'r o rhywbeth. Os ydyn ni eisiau dweud mae gyda ni a concern ynglŷn â'r diogeledd, mae gyda ni a daw'r ynglŷn â'r diogeledd. neu yr hyn y gallu defnyddio y gair di-dâr hefyd. Mae gyda ni y di-dâr anghlin ar y sefyllfa'r ôr y diogeledd. Felly, os yr hyn yn canfod hynny yn concerning, yr hyn yn canfod hynny yn ddorol, yn ddorol, D-O-R-O-L, os yr hyn i cyfeirio at yr esgidiau leather, mae'r dyn hwnnw yn gwisgo'r yr esgidiau lledr, lledr, double L-E-D-R,

Ac wedyn, tunnell. Mae gyda ni y tân o'r y preiddfenni fan yma, mae gyda ni y tunnell o'r y preiddfenni i adeiladu y tai, ac wedyn mae'r yr gravity yn tynnu y ffrwyth i lawr. Mae'r y disgyrchedd yn tynnu y ffrwyth i lawr. Mae'r y gravity disgyrchedd yn tynnu y ffrwyth i lawr. Felly, os ydyn ni'n mynd i'r siop, ydyn ni'n mynd i'r pryniad du. Ydyn ni'n mynd i'r pryniad du. Os ydych chi'n mynd i'r siops, ydych chi'n mynd i'r prydniadau. Y prydniadau ar yr hewl fan yna. Y prydniadau union yn y tref. Dwi'n mynd i brynu bethau oddi wrth y prydniadau. Ac wedyn, os ydych chi'n eisiau ei dweud, mae'r hynny yn precedence ar gyfer y gweithrediad hwn, mae'r hynny y blaenoldeb ar gyfer y gweithrediad hwn, ac os ydych chi'n eisiau ei dweud, mae'r hynny peth sydd yn parochial, mae'r hynny peth sydd yn plwyfog, plwyfog ac wedyn os r'yn ni eisiau dweud mae'r heddlu wedi arrest y dyn hwnnw, mae'r y heddlu wedi dalio y dyn hwnnw, mae'r heddlu wedi dalio y dyn hwnnw. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydach yn wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ag anghofio i danysgrifio ac i gyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd ac yn iach, a hwyl!